कोई कोई कोई ना रहे कोई दिशा कोठे पर चढ़ रहे हम टोट पर रहै छी चढ़ल सार के बेटी कहि जा भूखे हमरा पेट में चूहा कूदैया ले दाग दे अरे कोली दाग दे छु देखी तो सठा वाला नहीं तो ढुल जो चूल्ही में नहीं तो हमरा ढुका देला बनत तो छी लारबे करी छी अखन त ठीक है हम अबै छी तापे बनमे टाइम लगे है ना माँ से कोनो कते आलू प्याज के तरकारी जे ओने उसल फिसल के धऽ दिए

कनिया अच्छा हम कहै छी कुत्ता उता बुझा हमरा दूरा पर चलि आयल हमरा कुत्ता नहीं सर्दी लाग गेल है के तो हे पोटा सुर के छी एना क क हम्म, तो हर ठोहर सर्दी लगले रह छौ तोरा का कथी भेल केला आयल हमरा अंगना आय क- का- क- काम छलै पत्ता खर्रा नहीं जेबै पत्ता खर हाँ भा हम जा पत्ता खर जरना तोरा जो ना तोरा हम नहीं जाची हमर सयांदी गोइस आय मात्र बना लेलिए चूल्ही पर हम जाची जरन धरम बिछ ना नहीं से बात नहीं पहला जाए छली ना तो कहले संग कऽ ले छी दीदी के आब अहाँ नहीं जेबै तऽ हम कैला जेबै चोरी चाचर पहिले रहले दुख पड़ल आब नहीं आ कहलिए दीदी कथी घर से बड़ बढ़िया खुशबू आवे है मस्त उस बनावे छी की हाँ कन्या कथी के मुर्गा के मुर्गा के हाँ। लेकिन अहाँ बड़ मस्त मोस बनबै छी नहीं तो अहाँ के तऽ नाम चले है पूरा टोल में जे सुक्तिपुर वाली बहुते टेस्टी मोस बनबे है। गदैया सुक्तिपुर वाले हाथ के माउस चट चट के खाई है छिपा आ ये दीदी एगो बात का हुआ कथी कहा ना है दू पीस हमरो दे के दू पीस हमरो देब कतऽ से आय एक के ठोप दऽ देब कैला हमहूँ लेबै पशु खाना अथी खस्सीके मौस तऽ अहूँके हम तीन पीस देब नहि ऑनलाइन इधर करै छी नहि दै छी आ नहि ककरो हम लै छी बुझला ओनही तक हम नहीं रखे छी जा हम्म, ठीक है नहीं कोनो बात हो अपन अपन खुशी के बात होए आब अहाँ नहीं देबै तऽ हम जबरदस्ती कंठ मांगि कऽ तऽ नहीं लऽ सकै छी ने जबरदस्ती के कोनो सीमा है हमर घर वाला ना एक के पुआ लेलकै अब दुए प्राणी छी तऽ दू प्राणीमे आधा आधा दू तीन पीसके होतै अच्छा नहि ठीक कोनो बात नहि आ कहलियै कि दऽ देबै नहि तऽ ठीके रहतै राति बिरातिके कर समय केहन है नहि है मरि हरि गेलियै तऽ बद अहीँके लागत गेदैया मरबा तो आय बध लगतै हमरा अच्छा चलिए निकल बाबा। आबै आबै आबै के निकला घर से काहे से कहलकै जे ये बाबू बाबू हमरा तऽ डेग ने ससरा हे दादू ने दीदी झोरो झार हे जान मोखा मोखा के खा लेबै नून सानि सानि के तोहर जीव केहनो जीवर चट्टी से कहत एके बेर एते पातर नहीं रख जीव के बुझला बड़ शौक लगे छो तो कह अपना मर्दावा के आइन देतो तो बना के खइह हफ्ता में तीन दिन लाइव दे है तैयो नहीं मन भरे तो केहन भरे छियल छा आय ओते खाइ छा पिए छा आ खाल पियल सन के तो देहो दशा लगे हो तो ये भरे छियल छा चला निकला ये कहल कह जे केहन के सुन के चल रहले हमरा अंगना में, हम कहै छी कुत्ता चल रहले कान में आका जादू कोना छिपल दिलबा पठिया हाँ भौजी आ कहलिए बौआ बड़ मिठगर गाना गाइते जाइ छी हाँ बाप कथी कहू तनी छोरा मर्दावा छी तनी प्यार मोहब्बत वाला गाना गाबी पड़ी बड़ बढ़िया बड़ बढ़िया आ कहलिए हाँ घरे कथी के तरकारी खेलिए घरे हाँ ए उहे सोयाबीन ना कद के आलू के तरकारी छले बनल उहे ये खइए। दैया सोयाबीन आलू हाँ ये माय गे सोयाबीन आलू तो कुत्ता नरिया ने पूछे है मांस माछ अहाँ सब नहीं खाए छी की मौस माछ खाइ छी के हाँ। लेकिन आइ साँझ में कनी लेबे के एक दू किलो ए आ कहलिए बौआ कदे अहाँ जे माउस लाबब ने हाँ आ बनाए तऽ अहाँके मतारी तऽ एतबी टाके गिलासमे दू पीस हमरो दऽ देब हाँ हट कदे आ घरे जूरी ना बा से ओकरा से मांगी छी हमरा से केना मांगी छी दऽ देबै तऽ कथी होत आँय अहाँ हमर देवर छी हम अहाँके भौजी छी हैं अपना दोनों कोई के बीच में तो रिश्ता है ना आ रिश्ता में ई सब चलते रहे है हाँ तो अब रिश्ता है लेकिन माउस माछ में नहीं हम रिश्ता नहीं रखित रहे छी बुझलिए भौजी लो तो हम जाए छी ई सपना में नहीं बुआती पटिया आके माउस देत नहीं देब हम। गे माय गे जब एते मौस माछ के जे नाम लै छी तऽ कोनो कोढ़ी वा कोनो धोछै नाक पर माछ नहि बैठऽ दै हमरा पूरा मन करे मौस माछ चिबाबऽ के भिंडी लाबि देने छी जेहने तेहने राखल है मुर्गी घर से गायब है ये कतऽ गेल छलियै अहाँ कहै छी कथी कथी हमरा माउस खाय के बड मन करे काया चढ़ि गेले माउस बिना ए लाइबे देने छलौ तीन चारि दिन पहिले ये तीन चार दिन पहिले कहाँ लेने छलिया पंद्रह बीस दिन भऽ गेलै खैला अहाँके हिसाबसँ एक दिन बराबर दस दिन होइए हैं कोनो बात नहीं ला देब तीन चारि दिन बाद कथी तीन चार दिन बाद ये ता तक तो हमर प्राणे छूट जाता शरीर में जाने नहीं रहता ए भगवान कहीं के कति हमरा लगिन ढौआ छापे वाला मशीन है कि अहाँ के रोज हम माउस लाइव देब गोर लहु जिलाय दुनो मौस मौस खाय के मन करी है सपनो में आइ काल्हि मौसे माछे देखै छी आइ गे मुगी हाँ। पिछला जन्म में कुत्ता रहे कि बिलाय अते दुनिया में आदमी खाए तो कुत्ता बिला है नरिया है आय तोरा हमर रोटी- दुख कोई न बुझे है क्या चल तोरी के एकर दुख कोई नहीं बुझे गे गे गे- गे गे गाय दोसर लभरवा रखने छी कि केना हम्म, जाओ ने मजाक नहीं करू माउस ला तू चुपचाप तू कहै छी हमर दुख कोई नहीं बुझिया हैं? तो हम कथी बुझबौ पानी छूटे मुंह से हम्म। हे दिमाग खराब नहीं कर हमरा हम तोरा तीन चार दिन बाद लाइव देबो लाइव हम देबो, अखन रुपचन काम में बा। छी हे ये रूपचन बाऊ हम्म, नहीं कोनो बात थू थूरे सही निर्लजे सही तभी सुक्रीपुर वाली दीदी निकाल देलके धक्का मार के त की भ गेले जब मौस खाए के है त कनिका कान खींच के कहबे गोर हाथ पकड़ के कहबे माया लगते दू पीस दो देते आ पीस नहीं देते कनिका झोरो झाड़ दो देते जाइ छी मर्दवा खा लेलकै आ चट से घर से निकल जाए है हमरा तो थाहो नहीं लाग दी मर्दवा की कर पर लागल है की नहीं घरे नहीं टिक चाहिए दीदी की भेला फेरू ए, कुछो नहीं भेलै आ कहलिया कथी कथी ओकर घर देखी आयल जेबे देखा आय केकर घर देखे अब आयल है केकर आयल है ओकर कथी कहे है नामे नहीं नहीं तू बहाना लगा लगा के जावे छा भोरे से एक बेर कहे छो जरना पीछे चलो एक बेर कहे छो पत्ता खरो चलो की बात है ये दीदी ये से बात नहीं है अहाँ बिना मोने न लगैत रहे के अच्छा हाँ बैठा त कते गप करबा कर ठीक है गपे करे ले ताल छी दीदी आ त हमहूँ गपे करला बैठलिए कहा न कत सब कहै छा आ कहलिया ओकर घर देखी आयल है ना आशा के हाँ से ओकर दुल्हा बड़ सुंदर है आ दू बीघा खेतो है अच्छा हाँ कनिया एगो बात कहियो हाँ ओकर दुल्हा बड़ सुंदर है दू बीघा खेतो है से मामला नहीं है ये। मामला है कुछ और देखे छियो कौन कथी कथी वो तो बहानाबाजी नहीं मारा ये दीदी सब बात बुझते छियै तऽ हमर मजबूरी अहाँ कैले नहि बुझै छियै आदमी टोल पड़ोस में रहे थे केकरा नहीं काम लागे है केकरा एक ठो तरकारी ना दे है ये दीदी बात बुझू नैया भेलै नहि कानऽ न ओते अच्छा कोनो बात नहीं हम खबै नहि नहीं खाना चाहिए कहाँ खैली अब तक मर्दा के खिया देले निकल गेले घर से अब जाते रहली हम खाए लागी तले तू चले ला तो हम खबै ना हाँ। तो ओइमे से हम दू पीस दऽ देबो हाँ होता हाँ नहीं काना खिदो माँ से लागी तो हम आबै छिकन कल पर से पानि लेने होत होत बैठो ताले यो सब लाइ छी धोल दस पंद्रह बेर कॉल चला के ठंडा पानी ला के आबिए दीदी होतै अब नहीं हम मानब

बहू के जाबा कथी भेल भौजी केला तऽ पिटाइल छी गई तो या गई भरल करा के मांस उठा के आके बहू भाई गेला खान होने छी अखनी हम माउस चोरा के भाग गेल ग यहाँ ये गेल छला दू दू बेर हमरा अंगना बिजली गे मौगी देखी तो बाहर निकाल ढकार जलही के है कथी खाई एकर माउस चोरा के भाग गेली यऽ ये ये ये ढकार जे मारे भैंसी लखा अतु से पता चले जे खा के हुर ले जाए पेट अगवा ले ने लेकिन दीदी कहू एगो बात बड़ टेस्टी माउस बनेने छलिए हमरा से बर्दाश्त नहीं भेल बर्दाश्त के सीमा टूट गेल तब लोग कराई लोग भाग गेलिए सबटा खा गेलिए जे बेट कोटी बेटा के तार के आसन धर देबो हम अब जल्दी मसला हमर निकाल देबो ए, पेट से भाभी। हम ये दीदी मौत हुआ ओकरा हम ओकरा हम गैस पही उ कन कन ता मांस मांगे ते पेट में अब भो- भोरे में बांस में निकला ते वत जाके ल लेते केहन ई कुतिया है कुतिया एकरा हम ये भाभी तू कुत्ता छै गोरी बात तोरा कहै छी लाइव दे लाइव दे नहीं लाइव देली त ना मजबूरी बस चोरी कर लेली या हफ्ता में दू बेर लाइव दे छै हूं रे छै तू तू केना के चोरा लेली या ए कह दे छी रंजीत जल्दी हमर मां से लटा जाओ न त ठीक नहीं होत छी की भौजी छिन मिला गेल कथिया ठीक ठीक कर छी सुन ने हम अहाँके हम कीन कऽ लाबि दै छी कते छल ये किलो छलैया ठीक है हम डेढ़ किलो हम अहाँके नहीं कीन एक कऽ लाबि दै किलो नहीं रे अतबी रहे कराई में ता छी। कोइ ओते बच्चा रे नहीं नहीं मौगी मार के इच्छा रहता है है गोर ये जीवर चाची रहता है अंगना में जाके केरा उठा के लाता है गोर लगै छी भौजी त आगे सोहर दे मने मांगली त आप देबे न केली हमरा धक्का मार के भगा देल चुप न गे मुंह फोड़ देबो केना कहले तू बैठा हम दै छियो खियाब आ से केहन कुपातर मौगी के देखी त केहन लोल है जीवा चट्टी कहि के हम लाइब दै छी डेढ़ किलो लाइब दै छी भौजी हम अहाँके प्याज लाइब देब गोर लगै छी जा दया गे ये यहाँ के बहु के कस्तूर देख छी भटल हम एहन छिछा जानो लोग। कोनो मौगी के नहीं जल्दी लेके आ ठीक है के कोला हम नहीं पाए खाइना नहीं छी हम ला दे छी, के कोला नहीं नहीं तो पाए मर्दा के कहम ना तो घुर घुर के आई जाओ ना के कोला नहीं बाजा भौजी ए केहन छगे केहन छ जिबलाही हैं ना कटा के धले तू तोरा हफ्ता में दू दिन लाई दे छी खरे करी छे तब तू केना चोरा ले लियो हैं हम तो मन जा- त करे गर्दन पकड़ के सीधा मुर्गा के तरह मार दीजियो हम तो कहै छी दू टाका बूटी हमरा सब दिन लाइव कर दू तब हम चोरी नहीं करब चल ओकरा डेढ़ किलो देबे करबै आ तू कते खैबे तोरो हम लेबे पाँच किलो सामान दस किलो किन दे चल